Jyn süresi. Jyn süresi Mekge dinen sürelerden bolup, ol ýigrimi sekiz aýatdan ybaratdyr. Bu sürede jynlar barada gürrüň gozgalýanlygy üçin jyn diýlip at berlipdir. Sürede bir topar jynyň Kuran diňläp, iman getirendikleri we Kuranyň hakykatlygy beýan edilýär. Rahman we Rahym bolan Allanyň ady bilen. Eý, Muhammet, aýt, Maňa jynlardan bir taýpanyň, toparyň Kurany diňländikleri wahyý edildi. Olar, Takyk, biz dogry ýoly görkezýän ajaýyp bir Kurany diňledik we oňa iman getirdik. Biz mundan soň hiç haçan Perwerdigärimize hiç kimi şärik goşmarys. Takyk! Perwerdigärimiziň şany örän beýikdir. Ol ne ýanýoldaş, ne-de perzent edinendir. Emma biziň içimizden käbir nadanlar, azgyn jynlar, Allah hakda asylsyz hakykat bolmadyk sözleri aýdýarlar. Biz ynsanlar we jynlar Allah hakda ýalan sözlemez diýip pikir edýärdik. Emma ynsanlardan käbir adamlar jynlardan käbir kişileri sygynýan ekenler, şeýdip, olar sygynýan ynsanlarynyň azgynçylyklaryny artdyrar ekenler. Olar jynlara sygynýanlar hem siziň pikir edişiňiz ýaly, Alla ölen hiç kimi direltmez diýip pikir eder ekenler. Biz asmana çykmak isledik, emma ol ýeriň hüşgär sakçylar we otly uçgunlar bilen doludygyny gördük. Öňler biz asmanyň kä ýerlerine çykyp habar diňlemek üçin oturara ýer tapyp oturýardyk. Emma indi kim diňlemäge synanyşsa, derrew bukuda duran bir ot bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Takyk, ýerdäkilere erbetlik islendimi? Ýa-da özleriniň Perwerdigary olara haýyr dogry ýoly isleýärmi? Biz doly bilmeýäris. Biziň aramyzda salyhlaryň bolşy ýaly, Munuň tersi salyh bolmadyklary hem bar. Biz dürli-dürli ýollary tutduk. Takyk, biz ýerde Allany hiç haçan ejizledip, ygtyýaryna garşy çykyp we gaçmak bilen ony ejizledip bilmejekdigimize göz ýetirdik. Biz dogry ýol bolan Kurany diňlänimizden soň oňa iman getirdik. Kim Perwerdigärine iman getirse, ne hakynyň kem berilmeginden, ne-de gazaba uçramakdan gorkar. Hiç hilli şübhesi bolmaz. Biziň aramyzda musulmanlar hem bar, hak ýoldan azan zalymlar, kapyrlar hem bar. Musulman bolanlar dogry ýoly gözleýändirler. Hak ýoldan azan zalymlar, kapyrlar bolsa dowzahyň odunda bolandyrlar diýdiler. Eger ynsanlar we jynlar Allanyň ýolunda dogry gitselerdi, olara bol edip suw, ýagyş bererdik. Bu olary nygmatymyz bilen synag etmek üçindir. Kim Perwerdigaryny ýatlamakdan ýüz öwürse, Allah ony gitdigiçe artýan erbet bir azaba duçar eder. Takyk metjitler Allanyňkydyr. Bes metjitlerde Allanyň ýany bilen başga hiç kimi çagyrmaň. Gör nähilli geň zat! Allanyň söwer guly bolan bir bendesi Olary hak ýola çagyranda, olar jynlar Kurany diňlemek üçin şeýle bir üýşdüler welin, tasdanam ony depeleýärdiler. Eý Muhammet, aýt, Men diňe Perwerdigärimi çagyrýaryn, ybadat edýärin, Oňa hiç kimi şärik goşmaýaryn. Aýt, Meniň size ne zyýan bermäge, ne-de bir uly peýda berjek dogry ýoly salmaga güýjüm ýeter. Aýt, Takyk, eger maňa azap bermek islese, meni Allanyň jezasyndan hiç kim halas edip bilmez. Men Ondan başga sygynara ýer tapmaryn. Meniň wezipäm meger Alladan gelen pygamberligi ýetirmekdir, kim Alla we Onuň ilçisine garşy çyksa, tabyn bolmasa, takyk, oňa ebedi galjak ýeri bolan dowzah ody bardyr. Olar özlerine wada berlen azaby görenlerinde, kimiň kömekçisiniň has ejizdigine we san taýdan has azdygyna anyk göz ýetirerler. Aýt, Ol size wada berlen azap ýakynmy? Ýa-da Perwerdigarym onuň üçin belli bir uzak wagt kesgitleýärmi? Men anyk bilmeýärin. Ol Alla gaýby bilýändir, emma gaýbyny hiç kime açmaz, habar bermez. Meger, Öz razy bolan ilçisine gaýyp habarlarynyň käbirini habar berer. Takyk, Ol Alla habarlaryny doly ýetirýändigini biler ýaly ilçisiniň öňüne we yzyna gözegçiler ýerleşdirer. Dogrusy, Alla gullarynyň ýanyndaky hemme zady Öz ylmy bilen gurşap alandyr. Ol hemme zady sanap, bellige alyp goýandyr.